iga achete nyomba rioka na kobwata omwana oria eyanga iga, na komong'usa ogochaka komoita chinkundi, buna akomoita chinkundi na inche nkaimoka. Togachaka esegi, chijirani chigacha chionsi pi, tochimba amaete etabia yaye, bagateba rero, rero amatuko aya nere yamoikera, inche morore bono buna rero omosacha amotang'anera nyomba rero bono aumoumeire. Ekero mwachagete nomokungu ogosani ng'a imwomerente, ng'a ntaoni ya twomerente, mokungu oye agantebi etuka igoro tari mwende, yaya akonya koa ntabwati mosacha, omosacha oye gakwete. Igo bono, inche namonyorete kare bwe, tinkonya koa kogoba ase oroche etuka nere nkonyora bwe, nabwate abana ng'ai abana barabwo naroche mbaro.

Naende akairana erio abeke nebag mogongo, buna asoka naende ochi magega chisiko chisiko, tachi koba comfortable naende akarora ng'a nere otare buya naende akairorera gocha naende agasoa bono akanyora ninche ero. Abanto bakantebia genda chiira omosacha oria omoite, ngateba tingonyara goita monto, tingochi kobori bi- birecha biabanto, nimbwate ebiane binchinyete, tiga nchi kogambigwa ebiane baadaye nchibweke. Ngakana, nkamanya koboria bono abasani ekiagera bono ba abasani aba mbagonkonya, bagondinyi goita omonto ee, egento kerankonye pi na okominyoka ekanisa. Nare nchitemete koreta omokungu onde korwa Musoja aria nere, nkanyora nere aro omorebi, ngochia komokwanera ontebi inche tokaga mokago oria ochiete, magoso akoba ngokoboni eyio okorwa chinsa echi. Ng'a inche mokaye onde okoboria, mokaye omoronge tagosinyeti, agotigera abana. Ngateba bono egento kerankonye, nogwesibia amagoko.
Mwanche morigereria Ogusi Voice, nande nerituko rinde ngokoretera omogano korwa chinsemo echiga chia Daraja Mbili. Aiga Daraja Mbili ase nare akore Bujoki Villa, nao onde rituko ria rero ase eng'encho y'okoretera omogano oyio oko relate nobogima abanto bamenyete ase amaki aya iga rero iga. By the way, natemire koeta sana, nachire koiboria inki ekogera Gender-based violence ere mono ase abagusii. Ekero nkonya korigereria mono abanto abange okonyora ng'a omosacha akobwatia moka aye ase eng'encho ng'a moka aye morinire chinsemo chiaye chia kemobere naende koetana kwanyora ng'a omokungu nere agoteba ng'a omosacha tari kong'a. Ekero okorigereria ebinto ebi bionsi pi abanto abange bamenyire ase chinyomba bamenyete gokwana na abanto bamwabo nare okwana omoika oyomo akangeresa ng'a eki gekogera onyuome buna omosacha. One, obwato borere aibeke omonyene kwamenyire kwairosire aibeke omonyene kwaria araisire ng'a monto nare otakeire gotoka ase oborere obo iga extra oyio okorokwa omokungu kwarigia omokungu kwamoreta ase eng'encho motoke babere bagochi koba omonto oyomo. eyio ekero kwanyomire. Eproduct egochia gocha iga na abana, eyio ase amang'ana a Nyasaye, abanto mbare banyomanire emiaka emenge batabwati abana. But you know, aye buna omosacha, ng'a tokoba aye bieka, goika orente omonto o kabere, mobe omonto oyomo, oyio Nyasaye achie kobasesenia konyora abana. Abana is just a product of a blessing from God. Nare kosanga na abagaka bande na barabwo bagantebi ng'a. ekoiboretwe erio naye oibore. Nchera teiyo oraibore onye tokorigia omokungu moche amo mokore ki? Moibore. Bono neche chinyinge chiabere chikoba buna koigwete estory ya banyamataro iga iga neri ng'a omosacha oyo iga na omokaye eki bare kobuna neri ng'a kera omonto akorara eroom yare that will be a topic of another day but rero nonye na omongwana oyomo iga iga oito ogochi gokora estory yaye. Nere agachia na inche some brief history about obogima bwaye bwa enyomo obwo ntete tokwane nere rituko riaye. Toranyore picture iga egokera chisegi chia enyomba chiaba chinyinge onye tari monto goi contain ekango ng'aki ochiaba ase obogima obo getomete gusii chimakina echio nkorokwa Egusi Voice. Karibu sana. Mbuya mono na inche ase amariri ngorokwa Peter Oino Nyawanga korwa south mogirango ekenyoro kiane gekorokwa Bombure Gosere. Ase ng'igweire omochie okorokwa Otomas Nyawanga, ng'igweire mwaka sabini na mbiri, mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbiri, nere 1972. Bono inche Omonene nachia osesenia abarwori bane banyore ekenyoro ekio, inde omwana o kabere ase efamiri. Tata abwate abang'ina batato, lakini inche inde enyomba ya kabere. So egeneration ero

Okay. togachaka ebiasara ebi'amagena korwa agwo Tabake gochia Mombasa 19? 19 kitu 1992 hivi Okay. ngasuguma ebigumo obwo ngasuguma obogima obwo ngakora- kare nakoranga emiaka ebere biasara egochia Mombasa kare nakoirana nabo okore omotienyi koirana gwakona ne goika ekero gwateba kwania ebinto biago naende koirana Mm. By the year 1994 nari baibori bang'enteti ng'a bono nabo oraende noyo Mombasa Mombasa agwo okwera oo. Ntoramanyire rireta anga omokungu. Gechiro ye chikware chiri chia Eh. tabaka chi- enyinge ere Mombasa. Mombasa eh. Okay. Mombasa na Nairobi. Mombasa Nairobi. Eh, bono toranche ng'ana eria ngende Mombasa. Okay. Bono with time inche ngokora na- nonye omosigo one nakora naira naira na park. Mm. Bono boria bacha kondebia yaya Naende toigwete oborwaire bwachire, engaki eyio nario echa efiecherete. Abanto ngoku more moere, korwa etange omonto abe ere kaa, ntoramanyire naye naye omomura omonene omochie. Ase egesaku.
Ngateba rende abo erike mwantebia rende, tiga ngonkore bo. Lakini rende inche natagete koayera koreta lakini ase eng'encho rende narenge omomura omonene, naende nkarora chichirani abasani bane chineiba moi nabo bakore ki? Barete inche bono na inche nkarora obosooku. Abakegori bao.
Eeh bono naye bweka ogatigerire koreta mokungu. Egento yaye ase eng'encho naende inche omomura omone tiga ndete gento omokungu. Igo nkonyomwa omokungu mbwate emiaka 25. Bono nonye naba agwo na omokungu oito agere komorera ekero nachake emarriage yane yachaka bagantebia bono okorigia omonto oranyare komenya aka aa tari abanto baria bagocha naende bagenda totaete bono omonto korosia efamiri gekorera bono omochie naye omomura omonene. In case of anything naye okoba in the behalf. Mata tiga ndigie omokungu bono ng'ora rende rika romate igo tware gosigandera nomonto tori koenda direct iga onyore omonto inchera. Bono ogochia omochoba aria ogembo nabwate abasani tware konya gotara nabo barabwo igaa ngaika ika obe echiiro tokomera na barabwo. Tokonya gotara nabo isobo bacha seito nkabatebia bono omanyete naikire ere ase ndagete konyuoma omokungu. Ore process ya human hunting. Eeh bono nkorigia inde. Lakini ne ne chinguru korwa ase abaibori Yeah. inche konya tindaikera ngaki eyio nkanyora omo kengoeta iga nkanyora omosubati ogotora echae nkateba mo oyo rende kakabarirete buya iga ekieni eke ebari ndoche naki ngatagete ndangere ringori naki tomanyane kamo momura oitwe aye kondeba ori nkasini yane togachaka bono oboiri igo agamotebi tokamanyana ngenda sobo nkamanya sobo. Naende akamotebia, Bono ngochia gocha seito omanye. Naende ngateba, Igori ng'aki nanyore omonto oria bono mwandebetie? Bakambia, Chiombe enchera esiko aye bono, egenda mogambe nabo kimoraigwana omoiseke oyi nere abe omuya, naende orachungusa ng'aki nabaya bare korwa efamiri yabo. Bakambori ng'a nase ki agochia? Nkabatebia, Nesrie. Naki yaya ntoche tonyarane neintwe na Abakatoliki? Nkabatebia, Yaya bono nonye omonto omwatebia ndiirigere, naende ekanisa ng'aki egocha ime? Nkabatebia, Nyasae oke mwaigwanane ekaba, bono tigakore ki? Tiga ache. Aya, nkoba rende nomogugo oo ngobaeresa bagontebia bono egento ogokora, rika riruba isara ase emesa, rika riruba. Rika riruba buna togotebia, oyio ntata bono na uncle yane, buna togokoeresa ogokorika, rika ng'a inche korera, nyagwanga nintagete. gokonyuomerwa omwana oyio okorokwa Penina moraa. Bono nkoriika erieta riaye, nkoatorana erieta ria korera yaye, gose ambotire nabo ng'aki ase egesobi aro inaki akorokwa omanye rieta eye. Rika ng'a inche Thomas Nyawanga, nanchire koba ekorera yao, nore tayari? Bono nkaeresa buna bako buna bakonyeresia nkorika, nkarika nkarika bandebie bono gwa kora tae ng'aki ti chikabaka rituko bagocha. riika ng'a korera yane nakorangeria oche bwona toragamba naye. Okarika efull stop ogoteba ng'aki korera etuko gete tariki gete. Nwarikire gocha ka buna omogeni, omonto nkwarigete ninche omonyene omochie. Bono oyio ntatomino lakini omonto okorika naye. Eeh. Invitation letter. Eeh nkarika rirube ringakora buna nkoyeresiwe nomoibori, rirube rikaba nkamanya koribwata bande naende rikobe. Na aye omaete oboiri bwao ase ogochika rosi gochia. Agora rigweinga rikoba nka rire mpaka ase omomura oria, oria omosigani oria, kasi niye omoekungu, okorokwa Nyabuto. Nkamoria, nkamotebia rirwe eri bono abaibori nigo buna bantebetie, akore amang'ana a serious aya na inche namwanchire. Na abaibori aya bantebetie nkarora nere gose ndoche serious bare. Baira riruba eri. Riruba rikaenda soa omoiseke, bakarisoma. egento bakorete mbachieti gocha bagateba tiga ng'a omomura oyio arache toramorora. Nkaenda nainche enga bakandangeria nkaenda oo bakandora. Oregesoro Eh, ogaisokia o mapema. bakandora rende serious inde bakamboria mang'ana abere atato bwaisane no- nore tayari abauri mbare free, totayari ri- morochi rirube eri nari riri kenda abauri barigete. nore momanyaini, ebacheti komanya ense, ng'ai ki bakorire bakamanya kobata yaya, inche nkonya goeta narenge ebante ya tindi ya omonto, ngacha nkanyora rende ekero nanyora, nkanyora na omoongwana nare korwa Nyabuto onde omonyene kamo. Nere natomete akandangereria omosike oyo, igo ko- konya twaramanyanirie korwa paaro motamanye motamanyeti. Naende by the way abagusii Eh. ah, kare yarenge ekero omoiseke ako akorigigwa naende yabeire rasmi mpaka abaibori barikire rirube buna eri, yarenge egento gete Nonye na efamiri eyende etanyarera ase gokana. Eh, bono Ase konya- eng'encho ne advance naende omanyete yarenge ng'a bono omwana oyo iga oito ngosoka are gochia ase agiya, Mm. igo nkonyora tore chiombe. Eh, bono konya bobwate obore moisaine nigo ogotebi marriage yane ekagenda ase process enke buna eyio from there rende bakantebia bono twakororire mino mino mino mbarenge more Rora abamura aba babere, na abamura nabaiseke batato. Naki bono naye omomura omonene anje no enche omomura omonene lakini omosike nare otang'aine. Nochi konyara obogima bwa omokungu ekorora marriage nere goika oibange. Inche ntayare rende nabo ribu ntayare bakore ki? Bare. Koboria amaswali amakong'u. Eeh.
Ntoigwe bono amang'ana ande ekenya mwanchanire, omosike oria akarangerigwa. Agacha korwa omari, agacha agaisaransa akaborigwa, Nomaete oyo? Ee. Naki notayare kogenda komenya obogima bwaye, ekwera bono intwe twanyora ripoti totamanyeti, ng'a bono inche rende kandebe tinanche ndoche ng'a nainche nini moransibore, ki moransibore nabo nkoenda inche gotema obogima. Nkaigwa omokungu na amagoka abere bwanteba bono aye obogima, inwe mwanyanyanire. Irania ripoti naki toche toche rituko bono twabeire free naintwe naki mwamanyanire. Bono baganchika na barokigwa baria rituko bagantebia ng'a tata yare agantebia bono egento ogokora na abaisemo baria bare korangerania tari oyomo ogocha. Eri togokwana tata biara ase mo uncle yane nere nore bagakababira chiango chiane. Bakaba chigwiti nesi na bang'ina babere batato ngotoka baroo. Naende bono bagantoma korwa Libande bono nagenda, oirire ripoti ng'a enyangi nabo ekogenderera egetango kende nkeiyo. Yeah. Bamboreti egento bamboreti kero ki chiombe nchiro, nabatebia bono chiombe chiro chi- tingonyara gokwana naki rende inche entomire nyikie ripoti lakini rende ching'ombe nchibwati shida nchibe ororo, inche bono ninche nde ng'a nchire ororo naende ndache ndamanya igoro ya echiombe. Igoro ye chiomba mbare oro bara- morakwane bare omonche Abanto bono, bo- tino abanto omonto bo- ontomire, abanto bo chiombe okomanya chirochi, mbaro. eh, nabo chire abo, inche timbwati uwezo yo ogochikwanera. Yeah. Baganda ase ago. Bono egento bakorete, nabaria bagantomera omomura, bagacha bono omochegani oria nabo- na abang'aini, bagambia nere bono, nyabuto, bono nagende na omwana oo na moka oyogo oyio, naye na- naye oratare gosoa bago omanye ng'ai isoa bebe ere. Nogochi korigereria omochie omonyene. Eh. Mm. Togacha na moka oyogo noria igo. Bono ekero tokonya gocha, inche mbuya ngoika are enchera irane, kumbe bamoire maye bamotebia ng'a boaka nere lasima ogoika oo. Togacha togacha mpaka togaika ka, tokabera nere ka, akana inche ng'a tari naretire omogeni inche iga. Nere akabaera esere ning'o, tokamenya aa namenyete ang'e amatuko abere toigane, akamanya koira bono eripoti ase ere ng'aki, yaya intwe nintwe oise omomura oyo, intwe tagete arete omosubati naende, aye bono genda bataine engane ere. Bono omorwa buna agoika are kobata echiombe nchiarengeo, baria bagateba bono egento kere ororo, bagachiika rituko. Rituko rigachiikwa bagacha bakarigereria bakagamba chiombe, bono chiombe omanyete riri kari echiare kogenda gochia maa onye gochia maa tari, abagocha bagamba nyomba bakora, ribakorire Ningento nago chikero ki bakonya gosoka. Abaibori abairi baria bakonya gosoka omonto akangora ng'a nang'o oyo konya agochie kumbe ogosoka onchokana origereria iga. Bono ekero bakonya gosoka bagacha bagaesaransa enkwano bakarwa enk bakabamba enkwano yabo iga abwo rende bakareng'ana ebirengererio chiombe chikagambwa agwo bakaigwana eng'ombe eye bagachaka eng'ombe etano. Inche ere chigento nkinyorete abaibori bane bagateba chiombe isano baria bagateba chiombe ikomi. Bagaitana agwo bagaitana agwo chikaba ng'ombe nane, ng'ombe nane echio bono nachiaruetwe. Nkarora eng'ombe ende y'obokima ekoenda nembori, ebinto buna ebi embori ekoenda nobokima. Bono enyiomi eria ya kare nchiabwate challenge ase, yaani onye ndirenire mpaka bono iga, kanga omechando buna ebanto bagoetera nonye emechie kanga otaiyo. Aha. Manya ng'a bakagenda igwe bakagenda, bakamba chiombe bakaigwana, buna bagenda. Inche bono omanyete ekegusi na ekongo ekare kumbe, tari rero ebinto biororo bire mokonyora na nchera igoro. Buna bagenda, inche manyete na omosike oria okoenda ache rende chiombe chire oo. Naende bakamanya koimoka, buna bagenda ase obo, bakaenda chiombe chitarachi koenda, baka bagonderia chiombe buna bagenda, bamanya goteba bono egento kero. Aye Peter, basike bamino mbara, tiga ngwo baimoke bagende soa omosike oria baramosoma na barabwo chitabi. Omosike ominto bakombwatia korwa maega ne chikasi inde bakaenda naye mpaka ase omochie oria. Naende bakaratare omochie oria na barabwo bo eriogi aria bakarora omosike oria bakarora ng'aki agopiefu na omonto omokong'u mogondo na echaye aye ng'umbu yaye agokora gokora egasi. Bakabera amatuko abere atato na barabwo, bagacha bakarepoti ng'a tata Bono ori nere omokungu oria bono acha iga noche na mechando tei. Chiombe buna chiarugu. Akaba approve. Eh, bagacha bakarwa chiombe buna chiarugu. Chitichiri kori mokungu oria. Abaiseke baimogete baminto bakaenda baka omochie oria bakachi koreta omokungu oria inche ntimogete ka.
Oganyete. Inkareterwa omokungu. Erio chiombe chiachiire, nkareterwa omokungu, togachaka komenya nere igo. Igo omokungu buna achia onywa mu chiombe, nere nabo aroche ng'a naisaine. Tokanya komenya obogima rende buya iga ngateba bono rende tingocha kobera tiga ndasuka etown yake, nda rende efamiri yane gochia etown nigo nonye ebiasara town yane enya gokora. Nari namorusia boirango ngomoreta Tavaka town ya Bosongo akore ebiasara ng'omogorere etuka aria Mwembe. Renta ria Mombasa abana nabo bagosoma na barobwo abana bare nyanchwa. Oye bono kwanyomire bono. Eh, bono abere omoibori.
Ah, Igo bono Ko- gwacha kwa Korunka na efamiri ya ng'a nchire ng'a bono onye okora atare kora atare gochia etondo ki rende, tindweti ona bobe. Ah. Rende narosirie efamiri yane inche bono nkorosia inde efamiri yane. bono igo bono kwairwe omoka.
Eh.

Na rikoki ria nyasae yaepigeti bono riria omanyete ekware buna gwakombwa kwa igoro eduka, okore etuchisoda twago omorero, efridge noyo ere, chiamburera nonya chire okobekwa rwamburera na ebirogo, bono aye omanyete bagoteba naye batagete. Nkabeka eduka agwo, ebirogo nonya bire isiko, kumbe ebirogo ebi na abasacha mbekerete ntamanyeti. Monto agocha ng'a na esoda akonywa,

Bono buna nkonya gocha ngotebiwe yaya chichrani, mogirango, gose Penina oyo obo nare buya boria, mbare ee ng'aki bono mokare onye gokwana. Ng'aki omochungu ase tori kobera moto komanya ngomanye, aye tokomanya omanyete otabera aa, rakini rende amang'ana ya abanto babere, ntogosoa gochia ime mono, kaa noro aumere konya na togotaete obo, orachi korwana nabwo obosa naende to gosaiti mbwe. Ndora amang'ana ya abanto rende nabo agokora ki? Nabo akoba. Ngoteba tinkwayera kobori gento, tiga nkore ki? Tiga nkire. Bono nkirete ririnka rese abare Mombasa, nanyora abana bakong'akera esimi, tata, inaki? Yaya mbuya ande, eyi nenyaroka. Mama omanyete taiyo nyomba, omwana akong'akera esimi saa tatu chia botuko, mama taiyo orinki? Ng'a one etuko ase egetuko kare mapema, omonto nare ogocha na esoda mogaso na egari embariri, ocha maroba na ekahawa mobogori botambe. Bono omanyete egento ekio giatogechirie sana. ndoche ng'a egento ekio nkegosoundia, naende bono mama mbituki ebi agokora, ngatebia omwana yaya bono aya egento ogokora, toise gokwana omotebie okonyora ogokorwania gokora ebikone, aye tomotebia gose gwantebire aye kira iga. Ngacha nkanyora bado rende agochia on time chia weekend nari nanyarete gocha, bono akong'akera esimi mbori ng'a iyore. Namotebi kemanya nenche gotee Mombasa naende ndie ogocha rituko gete. Bono riria moete amatuko kumbe gatia naria agochiesa. Amatuko aya moete gati ya allowance nero. Onye ne ewiki engima nkore amanye gocha ekero na mo brief ng'a tarehe ishirini gete tarehe fulani ngocha gatima. Egap nero eise eise ina agochiesa buna gete. Aria ago play.
Eeh bono a kumbe,
kumbe omokungu oyo bachete bakamanyana na omosacha oikare sana. Bono omomura oyio omobwate are korwa Kupeni momanye emechieta, ase obere kemera, ore korende chikanta chiria chia chire onye acha achi ko supply chisoda. Bono engaki eyio mbwate emiaka forty, mokungu abwate thirty five, akamura akwa ekero nkaroche emiaka akabwate emiaka ang'e thirty. So bono ekero okorigereria. Eh distance nere aguu ekero ogofi ekero okombea, okorora ng'a bono still nache takanyora omonto omokereri, ase emiaka toroche. Yeah. Bono ngacha koboria ng'a amaene, ngacha gocha bono ngacha prapra chiaye tamaete ng'a nachire. Akamboria ndiogocha ng'a mong'aina, ngacha before chitariki chitaraika, ngaika nyomba nganyora monto taiyo.

Monday ime mambia saa moja iga nyore ogo ogocha bono korwa agwo. Chinyomba chia etown nimaete nchibekire chibasi. Ere distance toro okonya konywa echae iga, omonto onye omonto ogosukia ebasi iga, ogosoa tari goakana nonya noti buna agosoa iga, akanyora nonye distance ri nyomba, akwamini mache yake. Naende akairana erio abeke nebag mogongo, buna asoka naende ochia magega chisiko chisiko, tachi koba comfortable naende akarora ng'a nere otare buya, naende akairorera gocha, naende agasoa bono akanyora ninche ero, akamanya korangeria, Lydia, inchuo ngogocha isiko iga, omwana agakira, Lydia naye nkorangeria, omwana tachi ko respond, Lydia, inchuo ngosiko iga nkoboria, omwana agateba inche ase kwaraire. Genda obe ronge onye kondangeria. Bono omokungu oyo agasensi na nabang'aini bakoba, akamanya omwana ore amokore pi nomoiseke, naende kora ng'a amang'ana onsi pi asokire. Iga achete nyomba rioka na kobwata omwana oria eyanga iga, na komong'usa ogochaka komoita chingundi, buna akomoita chingundi na inche nkaimoka. Togachaka esegi. Momura ere agoteba tata tiga.

Teibono mborokia. Agasuka ensemo agaaka esiimi agaaka esiimi akaira na agacha. Banto baichoire compound bono by saa tatu saa inne bono eeri Nimwarwanire kweli kweli. Eh bono esegi twatoranire.
Tie bono mborokia. Tuno topoete esika abo gasoa nyomba kabeka chianga ebagi. Asuka ensemo naende agaaka esiimi tokirete iga tonyora ekae gocha.

Bonsi bono tochi bono obeire bono nere obwate chinguru naye kusama kere gento. Bamate bagantebia mpaka chirani bagantebia yaya usi onge ase egia mwarwanire tiga aikere iga. Iga antebete iga. Nachiire lakini nagotigeire omokungu. Abanto bakabora mbinto ki biokwana. Mokaye enga oyio. Nonya omwana oyio oyio oyio oyio nere mokaye bono. Tibabere komekoera. Nere omotebirie amang'ana onsi pi, ng'a konya ingo nkore naende ki? Konya ingo menye nkorara ande isiko. Naende noche omosacha ime ogoteba konya nere mbwate, kwansa nonye ngochia bono omenye. Inche gochaka rero, tindimoka abwo, nachire ase omosacha one, oike ase konya ngoenda, naye moka one ere nagotigeire. Akaenda na engoko nachire Akaenda na engoko, amagena yaye nonye anyetigete nyomba. Engo engoko egatiga amagena amakugu egesera. Agasoka akaenda iga abanto bande eti omobwati aye tiga igo. Nkarema buna omosacha enkoro ekaira naende, ting'amineti ng'a nere okogenda gochia aria iga, mogasoa igoro iga, abanto bakabora buna nankandire nkategerera nkarespond. Egari ime agasa korwa.
Agasoa egari minche bono rigereretie, sikorespond chochote, bakaenda. Bono, nkerete mba ngotebiwa, nomaete aye ee, ebiasara ebi tokobinyara, ore mwanamuke ata kama ameenda, tokonyara amang'ana aye pi noira otige, onye gokomo bwati korwa magega, agoite okopia. Nkoborie ninki? Omokungu oyo korwa achagete nomosacha oria, bakore naye two years. Omosacha oria agocha buna agoamba etuko omoa ase otokore ebiama aro ogocha omoyia, omokungu oyo omoka chiweekend ochia gosibera omosacha oria chiangasi chirande akamenyete, choga aye na omosacha amenyete. Omokungu oyo akoenda yaani buna mwaye, okore obosafi bwa omosacha oyio okore, omosacha one nakatigete mogaye aka, okore obosafi okore. Bono ekero amang'ana aya agochia gosoka. Gochia moecho iga aria nimanyire ogochia getara aria ogeita aria bwoyo onde onya kundi ebuchi aria aria mbamanyete. Ekero ngochia koboria naki emokungu eye nkobwatia ng'a eyio achiete gochia, baganda eyio oyo ochiete gochia getara iga gochia oo. Ngochia goika ororo baganda abanto bamaete chirari baganda mogirango, oyo nere mokawe ee, oyo tata nomokoro. Oyo tomaete baka echi chirandi chimaete ng'a oyomoka oyo agocha konyuoma omokungu o kabere, Kae. omokungu omonene enka kere oyo na oyo o kabere tomaete agocha konyuoma, naende ototangasiire amo, omokungu oyo ogocha gotaha ande oo orara naende ogenda. Igo igo ngwatemete komobua. Eeh, ekero bono nagenda ng'a naki naki eng'ombe yane ekoenda, ntaramanya ng'ai yaenda. Bono ngateba amang'ana aya tingonyabeka open, ogirango mb- tindeti monto amanye. Gose bono inche namoretete etown, tochi bono? Ere moete bono ngeimagine ng'a eragwo amainche bono mpaka abambore, gwaye okoira omokungu etown. Gakira. Bakama onde ng'a oyo tata mokoa moka Ben. Ba Ben na Ben two years. Agocha okora obosafi, aaria ekenyoro kemera, naro nakama yiro. Amatanga akoba iga aria, Ben omoa chibesa sehemu yane, omoteira chibesa amatanga. Omokungu oyo arikire eblack book aria kemera, kai, ekenyoro kia kemera kemamaete buna omokungu o kabere. Bono, inche ekero nanyora nabo yarenge Are ebatana moka- bere iga. are moka- kare moka abande. Eeh. Bono etabauti eri ng'aki nabana boka mbwate na bomokungu timbwa nabana mbwate mbwe nabokungu nakombetaye mbwate egosti y'omokungu nkamanya koigwa ore bono ng'iki kerankonye ngachia kotebia abanto bande goikera aa tokonyara ngaka esabu gento kerankonye pi nyuma ntaragende ekanisa ntaragende ekanisa eh, nchi korwa amalalamiko ororo gose ntwagachiire deliverance y'ekanisa town aa ntarachia gotebia nonya na omorwandi tiga ndaraminyoka ense ya serikali Serikali nimaete mbwango ekore ominyoki ase serikali mbwango ekore gatabanana ne ebinto kwanyora omonto oo obeire buna atakeire. Nkaenda ase omo nkaenda ase omo ogambi korokwa chief chief Elicha oria oche iga are getare igoro nkamotebia mogambi Tongire moka.
ningo oseire eng'ombe yane nesirete gocha bwa okombori ng'aki omoeresa ABCD seino ongayi asegete aya tokaenda baka oo. Tokanyora omokungu oino are nyomba akonywa echae, omosacha oye osokire, ochiire kogenda chigari town gosapora isoro. Ono ono mokungu aganderete chiombe Eh, nande. eh. Bono naisaransete mwaye comfortable agwo aisaransete omosacha ere osokire ochiire egasi aganyete omogaka ere namororo. Morango ki are? Noria. Akagenda mpaka kwa omogambi akamorangeria agacha agochi gosoka akanyoa ninche. Buna aroa ninche agaa akaa akegosa, buna egosa. Mwambia mote, Soka gocha, tiyakoiraneria chiyomba inche nakorangeria. Akamofosia agasoka. Buna asogete, akamoboria, Nomaete oyo? Kosi bono omogambi Elisha namomaete, amaete emokori. Kosi buna akonya goanchoka na ekenyoro eki narochire. Nomaete oyo? Ng'a ee. Ng'aki? Ng'a oyo omosani, omosani one okabeire, ngacha ngamotiga. Omogambi akamoboria, Omosani oyo? Ng'a ee. mosanikorwe mogambi. Omo echokora eye etwaumire nero town aria ase namenyete, nkanyora bono ekonya konkwanera na inche nkarera chinse chiageti. Atagete konywa maki timotageti, inche bono nase obweng'e mbwane. Agoruga echokora ase- Eh, bono ase nkabora omogambia omogambi.
naki mogambi rende gaki, nonye nkare echokora rende bokong'u mboiyo, aye baba. Igo nagoncha kona abe echokora, tari gosibwa ndire rigokorora, aye tari penina okorokwa. Sino tari omochore, tari omakori ore, tari onyagwango onyuomire. Mogambi, ndiri konya kogenda atambe. Ntae toru oake esimi ya omogambi, maete nturi banto bariri. Ekero nogenda America nogenda ande onsi korwa seino, goika otware namba ya echifu, nere eragokonye kende gionsi keratoke. Ntaete omogambi ore riria naye esimi eye. Oyo nchifu Samweli okongambera ekenyoro kiane, enamba nge mwakera omogori ng'aki nomanyete omonto okorokwa fulani fulani naende ng'aki are gocha efamiri eyio. Omogambi agateba kong'u mbuya nkamoesimia gaka akabori no- mo- mo- mbuya ore omogambi ee inche inchifu. Inche nchifu korwa Getare, oyo ngokwana nkorokwa chief Elijah. nomanya efamiri ya obogambi ekenyoro kiabo nomanye omonto okorokwa Peter Nyawanga? Ng'a ee. Omochie o Nyawanga nomanyete abanto buya kabisa? Ee. Peter oyio nanyuomete? Ng'a ee. Mokaye naki akorokwa? Mpenine. Naki akororekana? Ng'a omonene taiga omorabwo. Sobo ng'ai? Ng'a sobo negetukia omochie oke. eh, ng'ai bono omaete pi toyamere, goteba bosongo abwo bamere ne efamiri yaye, bono erio chiato kwandika ende, omogambi agateba bono egento eke tigira igo bono aa. Inki kiabete eke yaya omogambi koratiga, ngokogera ase ande gochia moino koratiga amang'ana aroka na kidogo rende mbare kobaa mbare kobana chiribwa. Tiga ngokoera ase ande baadaye, omogambi akanacha esimi, omogambi agateba bono egento ogokora, ntange enamba ya omosacha oo. ng'a timbwati mwakera esimi bono iga omote ng'aki omo- omonto nare ogotagete aa. Mokungu oria agatantana agatantana omogambi akamotebia mwakera esi ng'aki bono nkomotebia ng'a omotagete motebia inche namogambi inche omogambi namorangere. Momura oria agakerwa esimi agacha buna acha akanyora omogambi nore ninche nonde momura oito amanyeti nainche timomanyeti semo yane oyo. Bono omonto otomaete nomokungu oyo.

Mokungu oria atenetie omomura oria, atenetie omogambi, na inche omogambi nkonchegio nkwanche orong'abera gake. So omomura oyo tingochi pi, naende oyo nomosani orenge, inche timomaeti. Omogambi akabori ensemo yane iga, aye Ben, nomanyete omongwana oo ng'a aye timomaeti. Ekero mwachagete nomokungu ogosani ng'a momerente, ng'a ntaoni aa twomerente, mokungu oyo agantebi etuka igoro tari mwerente, yaye akonya kogenda tabwati mosacha, mosacha oye iga akwete. Kai. Igo bono, inche namonyorete kare bwe, tinkonya ko- ko- koba ase oroche rituko nere nkonyora bwe, nabwate abana ng'ai abana barabwo naroche mbaro. Bono abana abwo ng'ai obatigete ekero omokungu oye ara. Oyi naye Aye- bwa- oyi bono naye bwa- Mogambi bono okobori, inche nakwete. Mogambi okobori bono ekero ogocha rende iga iga abana bao ng'aki bagotoka barabwo ng'aki okanye gocha, bari ng'aki bakoba abana baria. Bono omomura oria egento akorire ekero riakumeti akoboria kei. Kwanigo mokabande ore okong'aina, Yaya! Konya riria ogote ng'a echokora neye yare kong'ega town aria nkanyekani, naende nkagote kaa mpaka omonto oyio aria kombwatia, kamanya esinde mpaka ambwate. Mpaka ache komanya ng'a amaene nabo namwangete iga nkacha gocha ase ang'ao. Amaene ekero naigwete igo nkaansa korera. Ngatebia omogambi egento keratokonye bono, estori ntambe ndotagete. Aye omokabo ee, mwabere nere amatuko buna ki? Abanto bagata chirani ng'a yaya omogerangano oo kera onde onye koboria abanto bachaka nde kare omokungu oye agocha omokwane naende ogende, emiaka ang'e ebere. Ngatebia omogambi gento nkeire toragambe iga, ngokonye amang'ana aya are pi, tiga ngende ndaturisie obongo, tochinche neche okora, tiga eye weekend eke Eye ngwikire esi y'abana bare esukuru. Abana nyanchwa bagosoma. Ndete abana. Abana bagambe ekesi. Ya inche mwerete chokora riri konyara korwa kwane. Rochi bono igo bono ong'itire omanyete. Igo ti kende keiyo ndakwana otana mpaka otini. Tinkonyara gokwa. Yeah. Tiga ngende ndete abana igo goikera barwe esukuru. Baisaranse igaa. Mobarore nonya na ebieni mbare bamboikaine mbare bombwoikaini. Moborie ng'aki abana abwo moborie ng'aki tata omino nigo, na mama omino nigo. Omogambi agateba naende gwakorire amang'ana aye bono genda, kaba omoremeri tokora kende. Ewiki endi ekoreta abana, ewiki endi ekaba nkang'aina abana nkabatebia togende supermarket bakarore so mbagorere chiogo aria. Tokagenda nepikipiki korwa Mwembe togoika aria etown. Ng'aki bono tata ng'ai ogotigari gochia are ere? Toragende gochia ng'umbuande aye chibesa chire ono onge gochia oyase muna are kong'aria ring'o teni ng'umbu anche kogora ee mare gochia gokora shopping. Ngaetia abana ebi endururururu epigipigi abari mpaka bwa omogambi. Ngaikia abana bwa omogambi, tore chinto chiikanete na omogambi baria mbamanyete. Ngaika bwa omogambi, omogambi nari bono narangereti omonto oria gocha na omosacha oria na omokaye oria naende weekend mbare kogenda egasi. Abanto baria bakanga gocha, buna abangete gocha. Tokaenda nomogambi na abana bakare. Bono egutire haki, buna mwanamuke agokwana amini kama abana bachire. Riria naende atore abugete naende inche bweka, inche omanyete natang'anete. Babare ebinto ekero Tinkorwa maega, abana maega bakorwa. Buna naika iga, mogambi nkanyora aisaransete, mogambi andeti ego inche ngotang'ana aye ore maega. Mogambi agatang'ana akayokerwa agaisaransa, na inche nkamobwatia, Abana bakoruma aye. Bono ntwaika aye omokungu riachi korora abana agansa gotama. Bono riagansa gotama omokungu agansa gotama omaete. Bono inche omaete acha kora acha kora bono inche tibwati sei tochi nabo iga lakini abana bono bagokamba ekesi. Abana bakaoroka buna baorokete iga. Ore mwana omene aria agansa koria. Mosacha oria agansa korora. Sikoirana riria.

Na remererwe buna inche naremererete. Naende Chamari siumbwa mogambi agoteba egento keratokonye nsa bono, togende polisi torikerane. Mokungu oria akanga agateba bono inche monto oyo timaeti pi, yaani ninku pi. Na nchire bono na omokana omosacha one orenge lakini tindi kogenda sobo. Agachengia estatement ase agwo. Mogambi agantebia bono ng'aki ore togokora amang'ana aya? Mogambi agantebia richa iga, aye na omosacha. Abakungu nabange, obuya nakoete abanto. Genda ang'e oremereri buna omosacha, noche inche nkogotebia iga inche omonyene, inche bono omoka nachiete ninche akantigera abana ango ababere iga. Moka Elisha oyio bono o kabere, otigerete orusie inche akana bono, agasoka korwa nyomba, omanyete ankwanete mpaka nkakunda ki? Mpaka omogambia okongambera nere moka yatamete. Mogambi naki bono ogondebia? Inche nagoteebia mogirango, mo- mo- nocha abana mbwate babere aba, ng'ina achiete, oyo, oyo ng'ina moke mbwate aa. Omong'ina oria agankora counselling agantebia, tata genda rende abana bago, na inche na abana ba abande ndende tara, rakini abakong'u naki bangire bangire. Oyo tari omogambi bwangetwe, omokungu akaenda, genda ngore rende abana bao, genda na abana bao oo rende obogima bwa abana bao. Bakandemia igo, nkaenda nenkoro eyio, nkaremereria, abana baki bagenderera gosoma. Bono egento kiamberete ekebe pi, egento ekero abanto baene ng'e- beng'enta buna bono amang'ana aya akonya gocha, mokonyora ng'a omonto akoenda oite mokaye, barwana nini, ase egento keria gochia kiabera neke. Omosacha oria iga amenyete na omokungu oria chiobong'umbwa, na inche emenyete mwembe. Bono omosacha ekero nkoboka mambia, ningosoka iga. narigereirwe ching'umbu ng'a ki? Mboreo ching'umbu aria omonto na bande ogocha. Bono ngochi korigereria ching'umbu aye narora omokungu oria, omoreng'anio, kwarorire bono? Nkaira ebirengererio naende bono ki? Bono aria seito bombure, togende na amache ogo, yarabagera ng'a na amache ogo. Bono tokwane togende togende bosa. Omanyete gose ache ekero ogosoka botuko, ekero ogoika onye ekero onye gose otiko.

Eng'ombe yane enga eri ng'umbu aria, nyeroche ase ere, naboke ere rituko narigia eri- mare koboka kwaria eri, mbore eng'ombe yane ng'umbu aria ere, eyio manye nesegi. Bono gokonyeka tari omogambi egento orankonye pi, nkwankanetie amang'ana aria ngatiga pi, lakini bono nkare konyea abanto aba nchera, ekero bandoche korwa aria onye nkorimotu. Babwatana amagoko aye, baansa kong'orokia kong'encha oyo. Moro mwatairwe ng'a abande bakare kong'ong'origwa, obo mwatairwe ng'a abande bakong'ong'origwa korwa mpaka bachia goita omokungu o Richard are kong'ong'origwa mpaka agachia goita Esitera moino. Yes. Inche bono inche nare kong'ong'origwa bono mono. Tiga enchera eria omonto arakore egento egokogwera, inche mbaroche korwa gose iga, bamaete emwembe emenyete, na bare omwa ombwa ache oo. Bono, buna nkorwa korwa motwe gwandorire, babwatana amagoko, inche bono nabwa nababogerera tochia bono barabwo babere bare, nababogerera baete, naika riria nabaete natenena nabarigia korwa magega, naboro batenena. bandigereiri kera omonto ogenda chiguri chiaye. Ngaenda ngatebia omogambi iga, nkwantebia tindemereri, natemire koremereri lakini nasinywe. Nkwancha ore gakiiiii abanto baria inche nabaete omorembe bamenye onde tabachegi. Nkwancha ore abanto bateba ng'a baendeeee ande onsi tinya kobarora. Ase eng'encho ebirengererio biao bi'Nyasae. Ekware bono inche ndoche, mwankaneti ngatiga, lakini bono egento giatigaire nokobaita. Kobakora ande. Nkoenda ande bono ngore Petero ebasambe gose ndigie omoro, inche buna tokoumera nchera iga, ing'ete noyomo. Mogambi ati, nabo mokare nabo bakare kora iga ee, inche mbakane. Mogambi akaba omuya akaenda akabatebia naende bakaba babaigweri, bakaenda risabu. Buna baenda risabu, nkamanya goteba story eye tinyikonyekora, wacha nichese kama mimi. Abanto bakantebia genda chiera omosacha oria omoite. Agati ngonyara goita monto ore epetroli omoite epetroli ngaka ndi ngonyara goita monto omanyete okogenda oite chimbeba chire nyomba chinsogono ebi nebinto nyasaye atongete eki nekebe tingochi kobori bi- birecha bia abanto nimbwate ebiane binchinyete tiga nchi kobambigwa ebiane baadaye nchibweke ngakana abwo asani mare ngogo abasani ngogo kona ebisore omonto ngatebi nche ebinto ebimo ndebi bikonyarekana nkamanya kobori bono abasani ki aba bono ba abasani aba bagonkonya bagontebi goita omonto ee egento kerankonye pi nokominyoka ekanisa. Tochi nakore ase omogambi, ekina kia omogambi giasinyire bono obo twamotigeire, nachire bono ekanisa ng'a tebe morande. Morande yande bono egento ogokora, genda yategerera orende abana. Omogambi ng'a tebe morande naibure. Naende bono nyomba iga aria ase namenyete, riini rituko ragere emesa. Nabo omoroche buna agwete aye, table manners nonyore gochia kimore nyomba, gwakaisaransire iga, abana babere iga, na onde naro okabera esegi na moino are. Inwe obange endagera okora, akamwana karia gagosumbwa aka ache eseisa, tata, mami ombekere chinyeni chinke, igo anchire obere eseisa, twabeana kare. Bono ekero omwana aruge endagera okoragera iga emesa, bono ondore ebicha bia omonto oria. Anyagwete. Ee, akonyagwete abora.
Rinde aire nyomba, ndora ng'a nware moino ake tata na moino. Inche kori riria enyio ataiyo, ngacha ngatebia morandi iga, bono, mwantebi nemera ki narore obokong'u, inki? nyomba aria mbwate emechando sana, ng'aki okorora korora chindoto, omogambia omorandia agantebia, genda ong'anye korwa enyomba eria ogende ase atambe mono, nkarumwa embe ngacha nyanchwa, buna nang'anyete ngacha nyanchwa, ebirecha biria bikaera pi, kumbe ebirecha biria nyomba aria bikobera, buna narwete natigete ebirecha biria bikonya goonchokana nyomba aria, na onde nere onyochete oo nere orenge bobe. Nabo biamobwatete bikamochaka nere. Kwarorire bono? By then nabeko nyare.
Eh, bono ebirecha mbire, nonya ne family nero agende omochie. Ebirecha bire omochie oyo. Amasabo agata gokonya tibikobwata, tokoba. Igo nabio bokane omokungu omosumbuane nere komete sika seino agende, nabo oratigare gokopambana nebinto ebikong'u. Sana enyomba eri bono ebirecha mbiro. Eri eri ase achiete agotiga. Norete omokungu onde, nori nere nabo okonyama ogochandana naye gose.
Na echinyomba echi togokomboa nachire ase nabo oranyore omonto barenge ime, bagasoka bagatiga ebiro echi togosoka. chirandi echi tomenye nachio nchibwate amang'ana. Bono, nayaete ere lakini egento giankonyete, ngateba egento kerankonye pi, basani bagonkonya. Morandi oyo nantebire ng'anye korwa enyomba eria nkang'anya, still buna nang'anya, amatemu buna aroro, nkonya komorengereria, nkonya komorenge ng'aki bono achiete, ng'aki bono agende lakini oyo nomosacha ng'ise ainde nkourwa omokungu, ngasoka kogenda koteba bwira ng'a omokungu ochire, sikoambia. Omorwoti nache koboria naki. oyo okombwate ombese, naki nkabe mbuya more nomanyete bende nabo achete akagenda after omwaka oye, omanyete bende nabo achete akagenda ase angao ntamanyeti ng'a ekiya mosi ande egete town akaonchoka akaba ebare are ng'a ng'aki, ng'a yaya bende nere ngomanyete yaya nabo achete igo igo buna yabete akagenda igo naende kanywa asubana na omosacha oyio, omosacha oyio bwa bagaanchana bakaenda iga.
Bono omomura akamanya kondebia iga,

gocha korora abana. Nkamobooria, agocha gweka gose bare nang'o? Ng'a agocha gweka. Agocha orare gose ogenda? Naende tari agocha orare naende bosuku ogenda. Ototeba bono ekero aikire aro, antaete ekero aikire, akoba bwango, tari buna riria agachiire, akoba bwango na bono omanyete ngocha rundi ase ingochi. Nkamotebia ata omosubati twarigetanire kare, tinaba aria gose naende ngocha kare abwo. Mwana ekero omonto ominto agontebia nkamotebia yaya oria achiete ang'ao pi, gochaka rero, tabe ase otachanka abwo. Inche nkare twakoranete. Na ribono nchare konyora enchera yogochia koripoti abo yorika buna yarenge. Omanyete nasogete engasio gochia okwana. Bono amatanga naba goiranga engima, efamiri amatanga nkoba titanya gotacha. Agateba nembe ere eramorete goiranga. Igo ati gwarora. Ngateba inche bono tiga abana bane mbarende, Nyasae nkonye. Egento naroche ekero kiekebe pi, nokonya gotangaasa amang'ana, omonto aye gogocha agotebi gende mogwekere riogo, gende morwanie, gende moite. Nachiete ngati na orosana ime inche bweka, bono oborori ndarwane bono ime, nachiete ngati norosana ime, kegora bono nachire ore ense nkanyora bono nere neene, yaani gento nkerankonye, nkaenda orosana ime nga nkakumba omotwe oo. Nkaboria, Omonene one, nabo gwantongete nche gochandeka iga? Aya, mbora ngaike engaki ndare konyuoma, nkanyuoma, okanga omokungu omuya natagete rende, omobarire, lakini oyeikire yasinyire. Naki bono Omonene ogonkonya? Nabo ngokugo, lakini obuya rende abana nimbwate, nonyare gon- gon- gon- gondemia enkoro. ntigane pi namang'ana y'abakungu pi lakini ninde abana abana, gose nabwate esabu ya okonyima obokungu okabere. Buna naruete amasabo ane nakorete, richibu nanyorete buna ngoika nyomba, buna nkorara bono obogima korwa agwo gwachaka koenderea egento kiacha ng'a bono gochaka rero, mbora ngwachire ekanisa okabatiswa catholic ee, amachiko aria ikomi? Naki agokwana? Nkamanya koirema oria ogoteba toita. Totomana osike iso na nyoko, oigwe amache oigwere richiko ri'Omonene. Amachiko nabwate ekero gose natatane iga narambegete mpaka bono iga, maete naki amasikani, toite omonto, toiba omorembe, nabo omenyete goikera igo. Obua mwanche morigereria story enkong'u sana. Abasacha abange nabo bamenyete igo chinka bono iga buna togokwana iga. Abasacha abange baumiete ase emechie that is the truth. Nerio abange batakwane chistory chiabo but ekero okonyora ng'a omonto okorire egetendo gete kwaraibori baadaye. gekiagerete. Enyomo bono iga gosii ebwate amang'ana amange sana. Kera rituko kwamabere tokoba report iga ekwanyora ng'a omonto oitire mokaye, omokungu osambire omosacha oye, ebinto ebinge. You have listened to the story iga iga oroche iga akorokwa Penina, ochire ase ang'ao oirokire Naomi mwagotebire ng'a oroche nabo agoika omorigereria oteba ng'a abanto aba nkobakora nde.

Nabwate abachukuru babere, omonyaroka nanyomirwe chiesi kimurugoro abwate emiaka twenty five, omomura omoke obwate emiaka twenty three noarenge aria epikipiki yakwendire. Mbamaete ng'ai ng'ina achiete? Mbamanyete ase achiete, eh, mbamanyete ase achiete lakini bono ni vile mbachagete onye komoria tata bono nkorakwane more na mama but inche intwakuranete. Nabo bono inwe nkorakwane more komo. Bana omanyete mbagokobisa bagateba nkoratwakere are esimi nkabatebia iga, oyi nyoko, nyoko nabe omobe, ere onye okobakera esimi inwe kwana nere kosi inwe ere oria ng'ina tari bo, ninche twagosanire nene nere. Onye ogocha obakwani, onye otagete gocha kobakwani inwe motebie ache abakwani, lakini ninche totakwana kamo. Naende onye otagete koira nabo oye nekoreti ki? Nero oo, lakini inche tinkonyara goteba ng'o omanyete abana baria, kera abantigerete, eyi ne efamiri yantigerete. Nabaano omanyete ase abaibori, abana naki bakinire nefamiri ng'a eng'ao. Tingenya korera ribaga riabana baria banene ng'aki ng'ai ntwagosanete, tikana nere, nonye twamominyoretie riria abana nabake barenge toroche. Naende bono omonto ekero mwatigana nomonto kaare, omanyete omonto orare nere okoba omuya kogwa oria more nere rioka. Bono gese gokania abana baria ng'a tiga kogamba na nyoko, amo omong'ina omokungu origa agocha. Bang'iti nabana bare naende inche nabakineti. Yusi, bono inche abana nibasiborete, lakini tanya gotacha koiranga aa, tanya gocha. Onye ne esimba kare komini ki, tanya gocha aa, tari nembera ekomoreta. Bono ekero asogete, inche bono natwomerane komonchera iga, hakuna kitu nitamuuliza. Inche namoebete kare. Nirimosao. Konya korengera riko nyuma naende. Niricharibu koreta mwane, nare ntamerete koreta omokungu onde, korwa mosee oria aria nere. Nkanyora nere aro omorebi, Ngochia komokwanera ontebia inche toka iga mokago oria ochiete, bono nkanyora rende tochii orakonya kominyoria amang'ana amba ng'a teba bono rinde rionsi, magoso akoba ng'a obonie okoruta chinsa echi, ng'a inche mokago onde okoboria, mokago omoronge tagosinye, tagotigera abana. Ngateba bono egento kerankonye, nogwesibia amagoko. Inche bono amang'ana y'abakungu ngatiga nayio. Ekero togochia gokora, naki bwari baise abasacha bagwetire amang'ana amakong'u ase chinyomba chiabo bono iga, especially torochi buna egento eke kiabete iga, igo nabo egekoba, Naende bigendererete igo nabo egekoba rahisi, rahisi bobe, omosacha nabo agoita moka aye rahisi, very cheap. Echi enche ebinto bikoba. Bono ekoba rahisi, naigwete omongwana oria ogoteba ng'a mokungu akomoaka chintacho, mongwana oria ogete esimi korwa Nairobi mogaaka ore. Chintacho echi tata ngoakwa tore, ntwagaakirwe chintacho, kumbe ekero omonto akonye goaka chintacho, nabwate isiko.

Marichi ya bono nenkong'u naende neng'ororo. Ng'aki ere eng'ororo tinsometi moono rakini enchera nere okonyora obomanyi bogocha gosae boke igo rende. Egento ndare narigeire oyobe okungu na omosacha, nonya naye buna ore iga, egento ekio buna ore moyo nokeroche nabo omwana oria naroche ebinto buna ebi. Okonyora abanto bakuomana, omosacha nonya na abakungu bakuomana. Kwarorire bono omosacha na omokungu bakuomana ee, abe mokao, abe mama mwomino, abe yaani soro ng'a ase are omokungu na omosacha. Na egatigu tu bosi tu bakuomana you see. Bono, egento gegokonya gegoferia abasacha abange, bono omokungu agokora ama, naye omosacha gwansa komoiraneria. You see, mokungu tari koiranerigwa, yaya. Na mama mwomino akore ame, kira. Omanyete mama mwomino akore ame naye omorame. Sieni mwanamoke, mokorama na mpaka mambia, nonstop, naende mokungu tari korosa, buna okonya komoiraneria, buna akorama, kwamoiraneria, ekwa momenta naende obongo bonde moino. Aye bono ege komokora pi, aye na omosacha oise aino nyomba bono, aye naki bono bago gwakwana, ng'a bono naye oroche na omosacha oise aino, inche na omosacha ng'ise aine, inche ogotebia igo, mwachi esegi, na omosacha, aye motebi ng'aki, nigo ningi, ting'ise aine omosacha ng'a ee, mbuya mono. mbuya bono aye naye omosacha, naye omosacha oye nyomba, naye omokong'u oyio naye omosacha kerende nyomba iga, aye soka motike. Ore mwanamke atarere kebika, akwegambera bweka, lakini inche timana komorora. Ase eyio nabo okobua, mpaka amang'ana abo bono agoera ase amang'ana naende abanto bate bategereri bateba naki bono ndoche nagochiki omokong'u. Bono egento otatibesie abana babo bono, ekero omokong'u akogo mwagosana na omokong'u kende gionsi kia nyomba mwagosana amang'ana korwa mokoramana, tobesi korwa nere omokong'u. Nkaba rimama, ekero kwabeire rimama, yaani nonya na ase echirani kore abero, bono nagochaka kobuna ekiagera ekiya omonto oria bono agenda, naende nere ogochaka koria. Omonto oria ng'ai agenda, ng'aki bono rero achake ororo boigo, inche nkomogosera. Bono omokungu oria okonyora oo ogainiri, onyore ng'aki ndoche amaene nkogosera na omosacha, na omosacha tari koirana riguga, bono okomogwa rahisi. Lakini ogoteba ng'a inche omosacha ogoteba ng'a tiga inche nimosacha, iyo vita itaisa. Segete koera. Aya, na omokungu ekero achire gose late, tiakomominyokera ng'a ng'ai okorwa chinsegi, ekoera inche nayaetire tari yonsi, ng'ai okorwa? Tomoro tomoo chana naye immediately, ng'ai okorwa? Aye motige. Tiga ache esaranse asoe omorigereria aye oke okirete, onye gwatang'ana nyomba a- akore ebiaye abwo, omanyete agocha rirogo tari komoboria.